Pennod 24 Ac Abraham oedd hen, wedi myned yn oedrannus, a'r arglwydd a fendithiasai Abraham ym mhob dim. A dywedodd Abraham wrth ei was hynaf yn ei dŷ, yr hwn oedd yn llywodraethu ar yr hyn oll ar a oedd ganddo, Gosod, atolwg, dy law dan fy morddwyd, A mi a baraf i ti dyngu i arglwydd Dduw y nefoedd a Duw y ddaear, na chymerech wraig i'm mab i o ferched y Cananeaid, yr rhai yr ydwyf yn trigo yn eu mysg. Ond dim gwlad i yr ŷi, ac at fy nghenedl i yr ŷi di, ac a gymeri wraig i'm mab Isac. Ar y gwas, a ddywedodd wrtho ef, Ond odid ni fyn y wraig ddyfod ar fy ôl i i'r wlad hon. Gan ddychwelyd a ddychwelaf dy fab di i'r tir y daethost allan o hono? A dywedodd Abraham wrtho, Gwylia arnat rhag i ti ddychwelyd fy mab i yno. Arglwydd Dduw y nefoedd, yr hwn a'm cymerodd i o du fy nhad, ac o wlad fy nghenedl, yr hwn hefyd a ymddiddanodd â mi, ac a dyngodd wrthyf, gan ddywedyd, I thad di y rhoddaf y tir hwn, ef ei a enfyn ei angel o'th flaen di, a thi a gymeri wraig i'm mab oddi yno. Ac os y wraig ni fyn ddyfod ar dy ôl di, Yna glân fyddi oddi wrth fy llw hwn, yn unig na ddychwel di fy mab i yno. A'r gwas a osododd ei law dan forddwyd Abraham ei feistr, ac a dyngodd iddo am y peth hyn. A chymerodd y gwas ddeg camel o gamelod ei feistr ac a aeth ymaith, canys holl dda ei feistr oedd dan ei law ef. Ac efe a gododd, ac a aeth i Mesopotamia, i ddinas Nachor. Ac efe a wnaeth i'r camelod orwedd o'r tu allan i'r ddinas wrth bydew dwfr, ar brynhawn, ynghylch yr amser y byddai merched yn dyfod allan i dynnu dwfr. Ac efe a ddywedodd, O Arglwydd Dduw fy meistr Abraham, Atolwg, Pâr i mi lwyddiant heddiw, a gwna drugaredd am Meistr Abraham. Welef i yn sefyll wrth y ffynnon ddwfr, a merched gwŷr y ddinas yn dyfod allan i dynnu dwfr. A bydded, mae y llances y dywedwyf wrthi, Gogwydda atolwg dy ystên fel yr yfwyf, os dywed hi, Yf, A mi a ddiodaf dy gamelod di hefyd, honno a ddarperai stith was Isaac, ac wrth hyn y caf wybod wneuthur ohono ti drugaredd am meistr. A bu, cyn darfod iddo lefaru, wele Rebeca yn dyfod allan, yr hon a anesid i Bethuel fab Milca, gwraig Nachor, brawd Abraham, a'i hystên ar ei hysgwydd. Ar Llances oedd deg odiaeth yr olwg, yn forwyn a heb i ŵr ei hadnabod, a hi a aeth i waered i'r ffynnon ac a lanwodd ei hystên ac a ddaeth i fyny. A'r gwas a redodd i'w chyfarfod ac a ddywedodd, Atolwg, gad i mi yfed ychydig ddwfr o'th ystên. A hi a ddywedodd, Yf, fy meistr, A hi a frysiodd, ac a ddisgynnodd ei hystên ar ei llaw, ac a'i diododd ef. A phan ddarfu iddi ei ddiodi ef, hi a ddywedodd, Tynnaf hefyd i'th gamelod, hyd oni ddarffo iddynt yfed. A hi a frysiodd ac a dywalltodd ei hystên i'r cafn, ac a redodd eilwaith i'r pydew i dynnu, ac a dynnodd i'w holl gamelod ef. A'r gŵr yn synnu o'i phlegid hi, a dawodd, i wybod a lwyddasai yr arglwydd ei daith ef, ai naddo. A bu, pan ddarfu i'r camelod yfed, gymryd o'r gŵr glust dlws aur, yn hanner sicl ei bwys, a dwy freichled i'w dwylo hi, yn ddeg sicl o aur ei pwys. Ac efe a ddywedodd, Merch pwy ydwyt ti? Mynega i mi atolwg, a oes lle i ni i letya yn hyd y dad? A hi a ddywedodd wrtho, My fi ydwyf ferch i Bethuel fab Milca, yr hwn a ymddyg hi i Nachor. A hi a ddywedodd wrtho ef, Y mae gwellt ac ebran ddigon genym ni, a lle i letya. A'r gŵr a ymgrymodd ac a addolodd yr Arglwydd, ac a ddywedodd, Bendigedig fyddo Arglwydd Dduw fy meistr Abraham, yr hwn ni a dawodd fy meistr heb ei drugaredd a'i ffyddlondeb. Yr ydwyf fi ar y ffordd, dug yr Arglwydd fi i dŷ brodyr fy meistr. A'r llances a redodd ac a fynegodd yn nhu ei mam y pethau hyn. Ac i Rebeca yr oedd brawd, a'i enw Laban. A Laban a redodd at y gŵr allan i'r ffynnon. A phan welodd ef ei aclus tlws, a'r breichledau am ddwylo ei chwaer, a phan glywodd ef ei eiriau i Rebeca ei chwaer yn dywedyd, Fel hyn y dywedodd y gŵr wrthyf fi, yna efe a aeth at y gŵr, ac wele efe yn sefyll gyda'r camelod wrth y ffynnon. Ac efe a ddywedodd, Tyred i mewn, ti fendigedig yr Arglwydd, paham y sefyd di allan, canys mi a baratoais y tŷ, a lle i'r camelod? A'r gŵr a aeth i'r tŷ, ac yntau a ryddhaodd y camelod ac a roddodd wellt ac ebran i'r camelod, a dwfr i olchi ei draed ef, a thraed y dynion oedd gydag ef. A gosodwyd bwyd o'i flaen ef i fwyta. Ac efe a ddywedodd, Ni fwytaf hyd oni thraethwy fy negesau. A dywedodd yntau, Traetha. Ac efe a ddywedodd, Gwas Abraham ydw i fi. A'r arglwydd a fendithiodd fy meistr yn ddirfawr, ac efe a gynyddodd, canys rhoddodd iddo ddefaid a gwartheg ac arian ac aur a gweision a morynion a chamelod ac asynod. Sara hefyd, gwraig fy meistr, a am ddug fab i'm meistr wedi ei heneiddio hi, ac efe a roddodd i hwnnw yr hyn oll oedd ganddo. A'm meistr a'm tyngodd i, gan ddywedyd, Na chymer wraig i'm mab i o ferched y Cananeaid, yr rhai rydwyf yn trigo yn eu tir. Ond ti a âi i dŷ fy nhad, ac at fy nhylwyth, ac a gymeri wraig i'm mab. A dywedais wrth fy meistr, Fe allai na ddaw y wraig ar fy ôl i. Ac efe a ddywedodd wrthyf, Yr arglwydd yr hwn yr hodiais ger ei fron, a enfyn ei angel gyda thi, ac a lwydda dy daith di. A thi a gymeri wraig i'm mab i o'm tylwyth ac o du fy nhad. Yna y byddi rydd oddi wrth fy llw, os ti a ddaw at fy nhylwyth, ac oni roddant i ti, yna y byddi rydd oddi wrth fy llw. A heddiw y deuthum at y ffynnon, ac a ddywedais, Arglwydd yw fy meistr Abraham, Os ti sydd yr awr hon yn llwyddo fy nhaith, yr hon wrw i fi yn myned arni. Welef i yn sefyll wrth y ffynnon ddwfr, a'r forwyn a ddelo allan i dynnu, ac a dywedwyf wrthi, Dod i mi atolwg ychydig ddwfr i'w yfed o thysten, ac a ddywedo wrthyf innau, Uff di, a thynnaf hefyd i'thgamelod, bydded honno y wraig a ddarparodd yr arglwydd i fab fy meistr. A chyn darfod i mi ddywedyd yn fy nghalon, Wele Rebecca yn dyfod allan, a'i hysten ar ei hysgwydd, a hi a aeth i waered i'r ffynnon, ac a dynnodd

A mi ofynnais iddi ac a ddywedais, Merch, pwy ydwyt ti? Hithau a ddywedodd, Merch Bethuel, mab Nachor, yr hwn a ymddug Milca iddo ef. Yna a gosodais dy crys tlws wrth ei wyneb, a'r breichledai am ei dwylo hi. Ac a ymgrymais, ac a addolais yr Arglwydd, ac a fendithiais Arglwydd Dduw fy meistr Abraham, yr hwn a m'harweiniodd ar hyd yr iawn ffordd, i gymryd merch brawd fy meistr i'w fab ef. Ac yn awr, od ydych chwi yn gwneuthur trugaredd a ffyddlondeb a'm meistr, mynegwch i mi, ac onid e, mynegwch i mi, fel y troif ar y llaw ddeau neu ar y llaw aswy. Yna yr atebodd Laban a Bethuel, ac a ddywedasant, Oddi wrth yr Arglwydd y daeth y peth hyn, ni allwn ddywedyd wrthyt ddrwg, na da. Wele, Rebeca o'th flaen, cymer hi, a dos, a bydded wraig i fab dy feistr, fel y llefarodd yr Arglwydd. A phan glybu gwas Abraham ei geiriau hwynt, yna efe a ymgrymodd hyd lawr i'r arglwydd. A thynodd y gwas allan dlysau arian a thlysau aur a gwisgoedd ac a'i rhoddodd i Rebeca, rhoddodd hefyd bethau gwerthfawr i'w brawd hi ac i'w mam. A hwy a fwytasant ac a yfasant ef e a'r dynion oedd gydag ef, ac a lety asant dros nos, a chodasant yn fore, ac ef e a ddywedodd, Gollongwch fi at fy meistr. Yna y dywedodd ei brawd a'i mam, Triged y llances gyda ni ddeng niwrnod o'r lleiaf. Wedi hynny hi a gaiff fyned. Yntau a ddywedodd wrthynt, Na rwystrwch fi, gan i'r Arglwydd lwyddo fy nhaith, gollyngwch fi fel yr elwyf at fy meistr. Yna a dywedasant, Galwn ar y llances a gofynnwn iddi hi. A hwy a alwasant ar Rebeca, a dywedasant wrthi, A a'i di gyda'r gŵr hwn? A hi a ddywedodd, Af. A hwy a ollengasant Rebecca ei chwaer, a'i mam aeth, a gwas Abraham, a'i ddynion. Ac a fendithiasant Rebecca, ac a ddywedasant wrthi, Ein chwaer wyt, bydd di fil fyrddïwn, ac etifedde dy had borth ei gaseion. Yna y cododd Rebecca a'i llancesau, ac a farchogasant ar y camelod, ac a aethant ar ôl y gŵr, ar y gwas a gymerodd Rebecca, ac a aeth ymaith. Ac Isaac oedd yn dyfod o ffordd y pydew Lahai-roi, ac efe oedd yn trigo yn nhir y deau. Ac Isaac a aeth allan i fyfyrio yn y maes ym min yr hwyr, ac a ddyrchafodd ei lygaid, ac a edrychodd, ac wele y camelod yn dyfod. Rebeca hefyd a ddyrchafodd ei llygaid, a phan welodd hi Isaac, hi a ddisgynnodd oddi ar y camel. Canys hi a ddywedasai wrth y gwas, Pwy yw y gŵr hwn sydd yn rhodio yn y maes i'n cyfarfod ni? A'r gwas a ddywedasai, Fy Meistr yw efe. A hi a gymerth orchudd ac a ymwisgodd. A'r gwas a fynegodd i Isaac yr hyn oll a wnaethai efe. Ac Isaac a'i dyg hi i mewn i babell Sara ei fam, ac efe a gymerth Rebecca, a hi a aeth yn wraig iddo. Ac efe a'i hoffodd hi. Ac Isaac a ymgysurodd ar ol ei fam.

A meibion Midian oedd Efa, ac Efer, a Hanoc, ac Abida, ac Elda, yr holl rai hyn oedd y feibion Cetiwra. Ac Abraham a roddodd yr hyn oll oedd ganddo i Isaac. Ac i feibion gordderch wragedd Abraham yr hoddodd Abraham roddion, ac efe a'i hanfonodd hwynt oddi wrth Isaac ei fab, tua'r dwyrain, i dir y dwyrain, ac ef e eto yn fyw. A dyma ddyddiau blynyddoedd einioes Abraham yr rhai y bu ef e fyw. Can mlynedd a phymtheng mlynedd a thrigain. Ac Abraham a drengodd, ac a fu farw mewn oed teg, yn hen, ac yn gyflawn o ddyddiau, ac ef e a gasglwyd at ei bobl. Ac Isaac ac Ishmael ei feibion a'i claddasant ef yn ogof Machpela, ym maes Effron fab Sochar yr Hethiad, yr hwn sydd o flaen Mamre. Y maes a brynasai Abraham gan feibion Heth. Yno y claddwyd Abraham a Sara ei wraig. Ac wedi marw Abraham, bu hefyd i Dduw fendithio Isaac ei fab ef, ac Isaac a drigodd wrth ffynnon Lahai-roi. A dyma genedlaethau Ishmael, fab Abraham, yr hwn a ymddyg Agar yr Eifftes, morwyn Sara, i Abraham. A dyma enwau meibion Ishmael, erbyn eu henwau, trwy eu cenedlaethau,

A dyma flynyddoedd einioes Ishmael, can mlynedd a dwy ar bymtheg ar hugain o flynyddoedd. Yna y trengodd ac y bu farw, ac y casglwyd ef at ei bobl. Preswyliasant hefyd o Havila hyd Sur, yr hon sydd o flaen yr Aifft, ffordd yr ei di i Asyria, ac yngwydd ei holl frodyr y bu ef ef arw. A dyma genedlaethau Isaac fab Abraham. Abraham a genhedlodd Isaac, ac Isaac oedd fab deugain mlwydd pan gymerodd efe Rebeca ferch Bethuel y Syriad o Mesopotamia, chwaer Laban y Syriad, yn wraig iddo. ac isog a weddïodd ar yr Arglwydd dros ei wraig, am ei bod hi yn amhlantadwy, a'r Arglwydd a wrandawodd arno ef, a Rebeca ei wraig ef a feichiogodd. A'r plant a ymwthiasant â'i gilydd yn ei chrodd hi. Yna y dywedodd hi, Os felly, beth a wnaf i fel hyn? A hi a aeth i ymofyn â'r Arglwydd. A'r Arglwydd a ddywedodd wrthi hi, Dwy genedl sydd yn dy groth di, a dau fath ar bobl a wahenir o'th fri di. A'r naill bobl fydd cryfach na'r llall, a'r hynaf a wasanaethar ieuengaf. A phan gyflawnwyd ei dyddiau hi i esgor, wele, gefeilliaid oedd yn ei chroth hi. A'r cyntaf a ddaeth allan yn goch drosto i gyd fel cochll flewog, a galwasant ei enw ef, Esau. Ac wedi hynny y daeth ei frawd ef allan, a'i law yn ymaflyd yn sowdl Esau, a galwyd ei enw ef, Jacob. Ac Isac oedd fab trigain mlwydd pan anwyd hwynt. A'r llanciau a gynyddasant, ac esau oedd ŵr yn medru hela, ac ŵr o'r maes. A Jacob oedd ŵr di-syml, yn cyfaneddu mewn pebyll. Isaac hefyd oedd hoff ganddo Esau, am ei fod yn bwyta o'i helwriaeth ef, a Rebecca a hoffai Jacob. A Jacob a ferwodd gawl. Yna Esau a ddaeth o'r maes ac efe yn ddiffygiol. A dywedodd Esau wrth Jacob, Gad i mi yfed atolwg o'r cawl coch yma, oherwydd diffygiol wyf fi. Am hynny a galwyd ei enw ef Edom. A dywedodd Jacob, Gwerth di heddiw i mi dy enedigaeth fraint. A dywedodd Esau, Wele fi yn myned i farw, a pha les a wna'r enedigaeth fraint hon i mi? A dywedodd Jacob, Twng i mi heddiw. Ac efe a dyngodd iddo, ac efe a werthodd ei enedigaeth fraint i Jacob. A Jacob a roddes i Esau fara a chawl ffacbys, ac efe a fwytaodd, ac a yfodd, ac a gododd, ac a aeth ymaith. Felly a diystyrrodd Esau ei enedigaeth fraint. Pennod 26 A bu newyn yn y tir, heblaw y newyn cyntaf a fuasai yn nyddiau Abraham. Ac Isaac a aeth at Abimelech, brenin y Philistiaid, i Gerar. A'r Arglwydd a ymddangosasai iddo ef, ac a ddywedasai, Na ddos i waered i'r Aifft, aros yn y wlad a ddywedwy fi wrthyt. Ymdeithia yn y wlad hon, a mi a fyddaf gyda thi, ac a'th fendithiaf, oherwydd i ti ac i'th had y rhoddaf yr holl wledydd hyn, a mi a gyflawnaf fy llw a dyngais wrth Abraham dy dad di. A mi a amlhaf dy had di, fel sêr y nefoedd, a rhoddaf i'th had di yr holl wledydd hyn, a holl genedlaethau y ddaear a fendithir yn dy had di. Am wrando, O Abraham, ar fy llais i, a chadw fy nghadwraeth, fy ngorchmynion, fy neddfau, a'm cyfreithiau. Ac Isaac a drigodd yn Gerar. A gwŷr y lle hwnw a ymofynasant am ei wraig ef, ac ef ea ddywedodd, Fy chwaer yw hi. Canys ofnodd ddywedyd fy ngwraig yw, Rhag eb ef e, i ddynion y lle hwnw fy lladd i am Rebeca, canys yr ydoedd hi yn deg yr olwg. A bu gwedi ei fod ef yno ddyddiau lawer, I Abimelech, brenin y Philistiaid, edrych trwy'r ffenestr, a chanfod, ac wele Isaac yn chwarae â Rebeca ei wraig. Ac Abimelech a alwodd ar Isaac, ac a ddywedodd, Wele, yn ddi-au, dy wraig yw hi, a pha ham y dywedaist, Fy chwaer yw hi? Yna y dywedodd Isaac wrtho, Am ddywedyd ohonof, Rhag fy marw o'i phlegid hi. A dywedodd Abimelech, Paham y gwnaethost hyn â ni? Hawdd y gallasai un o'r bobl orwedd gyda'th wraig di, felly y dygasit arnom ni bechod. A gorchmynnodd Abimelech i'r holl bobl gan ddywedyd, Yr hwn a gyffyrddo â'r gŵr hwn, neu a'i wraig, a leddir yn farw. Ac Isaac a huodd yn y tir hwnnw, ac a gafodd y flwyddyn honno y can cymaint, a'r arglwydd a'i bendithiodd ef. A'r gŵr a gynyddodd ac a aeth rhagddo ac a dyfodd hyd onid aeth yn fawr iawn. Ac yr oedd ganddo ef gyfoeth o ddefaid a chyfoeth o wartheg, a gweision lawer, a'r Philistiaid a genfigenasant wrtho ef, A'r holl bydewau y rhai a gloddiasai gweision ei dad ef, yn nyddiau Abraham ei dad ef, y Philistiaid a'i caeasant hwy, ac a'i llanwasant â ffridd. Ac Abimelech a ddywedodd wrth Isaac, Dos oddi wrthym ni, canys ti a aethost yn gryfach o lawer na na ni. Ac Isaac a aeth oddi yno, ac a wersyllodd yn nyffryn Gerar, ac a breswyliodd yno. Ac Isaac eilwaith a gloddiodd y pydewau dwfr, y rhai a gloddiasent yn nyddiau Abraham ei dad ef, ac a gaeasai'r Philistiaid wedi marw Abraham. Ac a enwodd enwau arnynt yn ôl yr enwau a enwasai ei dad ef arnynt hwy. Gweision Isaac a gloddiasant hefyd yn y dyffryn, ac a gawsant yno ffynnon o ddwfr rhedegog. A bugeiliaid Gerar a ymrysonasant a bugeiliaid Isaac, gan ddwedyd, Y dwfr sydd eiddom ni. Yna efe a alwodd enw y ffynnon, Esec, o herwydd ymgynhennu ohonynt ag ef. Cloddiasant hefyd bydew arall, ac ymrosonasant am hwnnw, ac efe a alwodd ei enw ef Sitna. Ac efe a fudodd oddi yno ac a gloddiodd bydew arall, ac nid ymrosonasant am hwnnw, ac efe a alwodd ei enw ef Rehoboth. Ac a ddywedodd, Canys yn awr yr ehangodd yr arglwydd arnom, a ni a ffrwythwn yn y tir. Ac efe a aeth i fyny oddi yno i Beer-seba, a'r arglwydd a ymddangosodd iddo y noson honno, ac a ddywedodd, My Fi yw Duw Abraham dy dad di, nac ofna, canys byddaf gyda thi, ac a'th fendithiaf, ac a luosogaf dy had, er mwyn Abraham fy ngwas. Ac efe a adeiladodd yno allor, ac a alwodd ar enw yr Arglwydd, ac yno gosododd efe ei babell, a gweision Isaac a gloddiasant yno bydew. Yna y daeth Abimelech ato ef o Gerar, ac a Husath ei gyfaill, a Phichol, tywysog ei lu. Ac Isaac a ddywedodd wrthynt, Pa ham y deuthoch chwi ataf fi, gan i chwi fy nghasau am gyrru oddi wrthych. Yna y dywedasant, Gan weled ni a welsom fod yr Arglwydd gyda thi, a dywedasom, Bydded yn awr gynghrair rhyngom ni, sef rhyngom ni a thi, a gwnawn gyfamod â thi. Na wnei i ni ddrwg, megis na chyffyrddasom ninnau â thi. A megis y gwnaethom ddaioni yn unig â thi, ac y'th anfonasom mewn heddwch, ti yn awr wyt fendigedig yr Arglwydd. Ac efe a wnaeth iddynt wledd, a hwy a fwytasant, ac a yfasant. Yna y codasant yn fore, a hwy a dyngasant bob un i'w gilydd, ac Isaac a'i gollyngodd hwynt ymaith, a hwy a aethant oddi wrtho ef mewn heddwch. A'r dydd hwnw y bu i weision Isaac ddyfod, a mynegi iddo ef o achos y pydew a gloddiasent, a dywedasant wrtho, Cawsom ddwfr. Ac efe a'i galwodd ef Seba. Am hynny, enw y ddinas yw Beer-seba, hyd y dydd hwn. Ac yr oedd Esau yn fab deugain mlwydd, ac efe a gymerodd yn wraig Jiwdyth, ferch Biri yr Hethiad, a Basemath, ferch Elon yr Hethiad. A hwy oeddynt chwerwder ysbryd i Isaac ac i Rebecca.